Als jonk Fra, déi sech fir Politik interesséiert, hunn ech an de leschte Wochen a Méint vill geléiert. Ech ginn néierens méi ouni meng Posch, well do trëlle laut LSAP all meng politesch Iddien tëschent de Lëppestëfter, meng Iddien, déi ech leider net am Kapp ka behalen. Meng Ried gouf dann och wéi all Kéiers och dës Kéier nees frëndlecherweis vun engem männleche Ghostwriter geschriwwen. Merci. Ech krut vun der csv eng Formatioun ugebueden, wéi ech mech unzedoen, auszedrécken an ze verhalen hunn. Well et ass net dat, wat ech soen, mee wéi ech et soen. Elo, no laangem Üben a ville Berodunge vun erfuerene Leit, fillen ech mech prett, mäi politesche Kostüm unzedoen. Kollegen a Kolleginnen, et kind witzeg sinn, wann net u seriö gemengt wier. Well dat ass d'Bild, dat haut am Joer 2017 am entwéckelte Lëtzebuerg an d'Gesellschaft gedroe gëtt. Mir Fraen ginn identifizéiert iwwer e Kussmond an eng rosa Posch. Mir hu keng Inhalter a solle just anstänneg ausgesinn. Et ass traureg, dass déi zwou Volleksparteien anscheinend esou funktionéieren an iwwerhaapt mol net schéngen anzegesinn, wou dobäi de Problem läit. Mee et ass skandaléis, wann dat Bild esouguer vum Ministère fir Gläichberechtegung, mat enger Fra un der Spëtzt, no bausse bruet gëtt. De Chancëgläichheetsministère, mega genannt, huet, wann een et erofbrécht, näischt aneres ze dinn, wéi sech wäitleefeg mat Diskriminatioun a Sexismus auserneenzesetzen. An en entwéckelt dann eng Campagne, déi net géint sexistesch Viruerteeler virgeet, mee dovunner selwer bal platzt. D'Fra, déi hallef Bevëlkerung gëtt an all deene Campagnen einfach an een Dëppe gehäit, d'Fra ass eng attraktiv, wäiss, Businessfra mat talleke Schung an enger schwaarzer Jupe. Se interesséiert sech eigentlech just fir Poschen a Kleeder, wéi mer festgestallt hunn. Mee och dat kann se net esou richteg, well am Videoclip, deen komescherweis verschwonnen ass op Youtube, am Videoclip, do brauchs de dann awer Hëllef vun engem Mann. Mär Frae kënnen eis esou schlecht decidéieren. Et geet awer nach e bësse besser. Well parallel zu dem Videoclip huet de Mega nämlech och Plakater gemat mat méi oder manner bekannte Perséinlechkeeten, déi méi oder manner gutt Grënn fonnt hunn, firwat si sech fir Gläichberechtegung asetzen. Ënner deene 47 ausnamslos wäisse Persounen, déi d'Frae solle motivéieren, sech politesch z'engagéieren, si ganzer 15 och tatsächlech Fraen. Dat sinn 32 Prozent. Wann d'Gesetz zur 40 Prozent Quoteregelung hei géif zielen, misste mega wuel de Budget gekierzt ginn. Politik ass Gestaltung, kee Kleedungsstéck. Amplaz fir dat gutt Gewëssen, kontraproduktiv Campagnen ze maachen, brauch et Respekt a strukturell Verännerungen, déi den Zougang zum politeschen Engagement reell méi demokratesch gestalten. Oft wëlle sech Jonker, Fraen, aner ënnerrepresentéiert Gruppen engagéieren, mee hinne ginn onbewosst oder bewosst Steng an de Wee geluecht. Ech sinn dowéinst frou, datt de GT Feminist eng Resolutioun mat ville konkrete Fuerderunge virgeluecht huet, ausgeschafft huet a virleet, an ech hoffen, datt déi dann herno gestëmmt gëtt. Mir mussen net d'Meedecher bei der Hand huelen, mee d'Frae staark maachen. Kolleeginnen a Kolleegen, wann ech mech och elo de ganzen Dag kinnt driwwer opreegen, datt Sexismus nach ëmmer esou déif am Alldag verwuerzelt ass, datt e mol net méi vum zoustännege Ministère erkannt gëtt, wëll ech awer elo op menger enger positiver Nott weiderfueren. Ech sinn zum Beispill frou, datt ech haut d'Chance hunn, grad hei zu Diddeleng, wou ech jo selwer hierkommen, ze schwätzen. Diddeleng ass eng schéi Stad, An als typesch Minettgemeng, stolz op hir Vergaangenheet an der Stolindustrie an doduerch dee multikulturellen Hannergrond, iwwer 90 verschidden Nationalitéite liewen hei zesummen, an Diddeleng wiisst weider. Dee Wuesstum huet awer seng Konsequenzen. D'Verkéiersberouegung klappt hei zum Beispill immens gutt, de Verkéier ass esou roueg, datt e steet. An Diddeleng schéngt et och keng Aarmut ze ginn, zumindest net wann ee sech d'Logementspolitik ukuckt. De Schäfferot dee wiert sech carrément dergéint ëffentlech Sozialwunnengen ze schafen. Dobäi kënne mir eis mat eise 35 Sozialwunnengen op 20.000 Awunner wierklech net bretzen, an dat alles ënner ausnamslos sozialdemokratescher Féierung. A wann den Här Bodry elo op eemol vun Enteegnung schwätzt, sollt en sech vläicht emol selwer un der Nues paken an iwwerleeën, firwat en dee Courage net hat, wou e Buergermeeschter war an all déi néideg Instrumenter em scho virloungen. Ëffentlecht Bauland gëtt bei der éischtbeschter Geleegenheet privatiséiert an d'Informatiounspolitik fir Locatairen ass esou grotteschlecht, dass déi obligatoresch Mietkommissioun hei zu Diddeleng nach net eng eenzeg Kéier zesummegeruff ginn ass. Jonker wéi ech, déi et ganzt Liewen hei zu Diddeleng verbruecht hunn, siche verzweifelt no bezuelbarem Wunnraum. Dës Gemeng huet allerdéngs virun allem ee grousse Problem, Säit iwwer 70 Joer ass hei eng eenzeg Partei dauerhaft an enger absolutter Majoritéit. 70 Joer laang! Maache wat ee wëll, ouni sech musse mat lästege Koalitiounspartner erëmzeschloen. Dir kënnt Iech mat Sécherheet virstellen, datt dat, an do ass et scho bal egal, ëm wéi eng Partei et sech handelt, seng Schwieregkeete mat sech bréngt. Mat der Zäit gëtt do de Parteinumm ëmmer méi grouss, mee Demokratie an Transparenz ëmmer méi kleng geschriwwen. Kolleeginnen a Kolleegen, alles dat, wat ech elo opgezielt hunn, ass natierlech net op Diddeleng limitéiert. Quasi all Gemeng am Land kennt déi Problemer méi oder manner. Dowéint hu mer als Lénk och dräi Resolutiounen, dräi grouss Resolutiounen an Aarbechtsgruppen ausgeschafft, déi herno virgestallt ginn a genau déi Sujete behandelen, Stadentwécklung, Logement, Demokratie. Ech wëll de Riedner no mär elo net virgräifen, si wäerten d'Resolutioun am Detail virstellen, mee allgemeng géif ech Folgendes soen, Mär hunn natierlech och net déi perfekt Léisung zu all Problem. Mir hunn Usätz, mir hu Pisten, a wéi eng Richtung ee misst goen. Virun allem awer wëlle mär d'Politik anescht maachen. Oft gëtt d'Gemengepolitik ugesinn als Sprangbriet fir an déi national Politik, am Gemengerot an dono Schäfferot éischt Erfarunge sammelen, fir dann de Ofsprong ze packen an d'Chamber an an d'Regierung. Dobäi ass d'Gemengepolitik méi wéi eng Übungswiss fir spéider Méchtegären Carrièrespolitiker. Op lokalem Niveau entscheet sech vill méi, wéi ee meeschtens am éischte Moment mengt. A virun allem entscheeden sech hei oft déi wichteg Saachen, déi Froen, déi vill Leit direkt betreffen. An dowéint geet et och net duer, alles vun uewen erof ze diktéieren. Leit, déi fir déi Lénk kandidéieren, maachen dat net aus Muechtgedanken. Mir maachen net Politik, fir Politik ze maachen. Mir maache Politik, fir eppes konkret ze änneren. fir d'Stëmm vun de Leit an d'Institutiounen eranzedroen. Mir wëllen awer net nëmme fir d'Leit dobausse schwätzen, mee mat hinnen. An dofir mussen d'Konditioune geschafe ginn. Genau ewéi bei der Ënnerrepresentatioun vun de Fraen geet et net duer, Rechter ze schafen. Wat bréngt mir mäi Recht op Wunnen, wann ech kee bezuelbare Wunnraum fannen? Wat bréngt d'Recht op Matbestëmmung, wann ëmmer déi selwecht Leit opgrond vun Aarbechtszäit, Sproochekenntnis, Familljesituatioun dann awer net kënne matmaachen? D'Leit mussen och d'Méiglechkeet kréien, hir Rechter an Usproch ze huelen. Dat heescht d'Leit staark maachen. An all dat soll och eise Logo fir dës Campagne duerstellen. Eist Häerz war jo viru kuerzem schonn am Gespréich, well d'Delfin-Partei sech e bëssen drun inspiréiert hat. Woubäi ech mech froe wat e blot Häerz soll duerstellen, ausser sozial Keelt. Dobäi ass d'Häerz knallrout an et steet fir Stäerkt, déi vu banne kënnt. D'Häerz ass d'Pompel, déi d'Blutt an de ganze Kierper bréngt. An déi Stäerkt kënnt matten aus der Gesellschaft a vun all eenzelen Awunner. D'Stäerkt vum Léierpersonal, dat d'Kanner op d'Liewe virbereet. D'Stäerkt vum Fleegepersonal, dat an Altersheemer a Spideeler weist, wat wierklech a praktesch Solidaritéit heescht. D'Stäerkt vun eisen net-lëtzebuergeschen Noperen, déi zwar stur d'Wahlrecht op nationalem Plang verwiert kruten, mee awer zum Gléck d'Recht hunn, an hirer Gemeng matzeschwätzen. D'Stäerkt vun all Fra, déi hir eegen Iwwerzeegungen huet a se net muss wéi e Kostüm wiesselen. Zesumme mat all deene Leit, mat Jonk an Al, mat jidderengem, dee sech eng méi gerecht a solidaresch, eng méi ökologesch an transparent Gemeng wënscht, brieche mir den aachten Oktober all déi absolut Majoritéiten, de Status quo, déi Majoritéiten, déi 70 Joer laang maache konnten, wat se wollten, wéi hei zu Diddeleng, An déi neoliberal Majoritéiten, déi wéi an der Stad guer keng aner Visioun hu fir hir Gemeng an einfach eng Spillwiss fir Superräicher se verwandelen an hir eegen Awunner an déi kleng Geschäfter aus dem Stadkär verdreiwen. Dofir trieden déi Lénk un, fir d'Majoritéiten aus all deenen anere Parteien ze briechen, déi guer net vir hunn, d'Liewen an de Gemenge wierklech ze änneren. déi weiderhin keng Geleegenheet verpasse fir ëffentlech Servicer ze privatiséieren an déi ënnert dem Begrëff Demokratie net méi verstinn wéi all 6 Joer Wahlen duerchzeféieren. LSAP, csv, DP, déi Gering kinn een oft einfach austauschen ouni dass sech reell géing vill änneren. Déi Lénk trieden un fir eng Politik déi net vu Politiker am stillen Kämmerlein gemat gëtt, mee vun de Leit alleguer zesummen an engem kollektive Prozess. All eis Resolutiounen, déi mer elo diskutéiere wäerten, souwéi eise Kader-Wahlprogramm, dee scho steet, an eis lokal Programmer, déi zum Deel presentéiert sinn, un deenen awer och nach fläisseg geschafft gëtt, zilen op eppes eraus, d'Leit staark maachen. Merci.